السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہاں جگنو رنگ پوری تساں ڈے دے پے میرا یوٹیوب چینل صادق پاکستان سونا سی اج میں بہاول پور دے ایک نواہی علاقے ڈتا بلوچ دے وچ سئی پورنام صاحب نال بیٹھا تھیا میری خوش قسمتی ہے کہ میں کوئی ایجے انسان نال باہن دا شرف حاصل تھے ماشاءاللہ اللہ ساڑی بھوئیں دے ساڑی وسوں دے بہوں اچھے شاعر ہیں تے مزید آپ ہنہ کل پوچھ دے ہیں انہاں دی زندگی دے فن بارے

فرہاد عباس صاحب ہوݨیں دا ٻہوں مشکور ہاں جیڑھے جو میݙی جھوک تے لنگھ آئے ہن۔ صادق پاکستان چینل دی ساݙی آواز دا ذریعہ بݨیائے ہن۔ میں انہاں دا ٻہوں مشکور ہاں۔ اے جیڑھا وی انہاں دی ٻہوں مہربانی ہے جو میں انہاں چیز بندے کول تشریف گھن آئے۔ سئیں اے تہاڈیاں کمال محبتیں ہن جو تساں اساڈے نال اتنی محبت رکھدے وے۔ اساڈی اے کوشش اے کہ اساں اپنڑی بھوئیں دے جتنے وی شعراء کرام ہن انہاں کوں ہک مقام ڈیوں انہاں کوں ہک لیول تے گھنوں۔ انشاء اللہ اساں اے سلسلہ جاری کیتا ہوئے تے تساں ایں معاملے اچ دعا فرمیسو۔ مزید ناظرین اساں ہن سئیں پرنام صاحب کولوں پچھدے ہیں جو انہاں شاعری کیہڑے سال توں شروع کیتی؟ جناب میں انیس سو ستانوے توں شاعری شروع کیتی۔ میک شوق ہا سرائیکی شاعری کرنڑ دا تاں میں لکھدا ہم لیکن پتہ کوئناں ہا جو کہیں کوں جو اے شاعر ہن یا کوئناں۔ ہک ڈیہاڑے دا ایویں واقعہ ہے جو میں لکھدا بیٹھا ہم میڈے چاچے دا پتر او آ گیا تے میکوں آکھیس جو کیا لکھدا بیٹھیں؟ میں آکھیا یار میں سرائیکی شاعری لکھدا بیٹھاں انہیں آکھیا یار میکوں سنڑا۔ تے میں سنڑایا تے او آ تے میڈے والد صاحب کوں شام کوں آکھیو نے جو ماشاء اللہ سئیں تہاڈا تاں بال میڈا بھرا تاں بہوں وڈا شاعر بنڑ ویسے جے اگر ایکوں شاعری دا جیویں شوق ہے تاں ایندے کوں کوئی استاد ہووے تاں اے بہوں وڈا شاعر بنڑ ویسے تے میڈے والد صاحب نے فرمایا جو اج ول کجھ سنواں ہاں تے میکوں شرم آوے جو میں ہن گھر وچ کیویں اپنا لکھیا ہویا کلام انہاں کوں سنڑاواں تاں میڈے والد صاحب نے فرمایا کوئی گالھ نئیں پتر سنڑا ڈے جیڈے لکھے نی او جیڈے وی اکھر ماری ودے ہاسے جیویں ہن تاں او لکھیا تاں میڈے والد صاحب نے فرمایا توں کہیں دے اگوں شکا رکھ گھن انہاں نے پچھیا جو کیندے اگوں شکا رکھسیسو؟ تے میں خیال سوچا ہوں ویلے بھئی کوئی نزدیک دا کوئی شاعر ہووے تے ہوندے اگوں شکر رکھاں تاں میڈے والد صاحب فورا ای بولے ہوں ویلے ناں پتر ناں اگر شکر رکھنی اے تاں حاجی امیر بھائی دانے صاحب دے اگوں رکھ میں راضی ہاں ورنہ بے دے کہیں دے اگوں رکھو تاں میں ناراض ہاں تیڈے ول ناں شاعری کر تاں میں اپنے والد دا حکم منیندے ہوئیں میں لیاقت پور وی ڈٹھا ہویا کوناں ہا جو لیاقت پور کیرھی جگہ دے اتے ہے چھوٹے عمر عمر ہی ہوں ویلے تاں میں ایویں پچھدیاں ہوئیں ساڈے علاقے دا نمبردار جناب خان الہیبہ خان نمبردار ہن ساڈے میں انہاں دے کول گیوم تے میں انہاں کوں آکھیا جو میں ایویں ایویں شاعری کرنڑ چاہنداں تے استاد صاحب دے اگوں شکر رکھنڑ چاہنداں میں تے انہیں آکھیا ایویں ونج پیا مسافر خانے کنیں بس تے بہہ ویسیں تے جندوں پیر کمال لاسیں اتھاں نجیب اللہ نازے صاحب ہئی اوندا پتہ کر تے اونکوں مل تے انہاں کوں آکھایا جو میکوں ذرا انہاں خان الہی بخش خاں بھیجے تے استاد دانش صاحب تک میکوں پچاؤ میں انہاں دے اگوں شکر رکھنی اے۔ میں اسیں انہاں دے کول پہنچ گیوم انہاں دے آکھ تے انہاں اسیں مہربانی کیتی انہاں ہک بیا بندہ ڈتا انہاں دا ناں ہا سئیں حافظ الہی بخش پرکائف صاحب۔ قوم دے او وی شاعر ہن الہی بھائی پور کیف صاحب کھوسے قوم دے کھوسے بلوچ ہن او میڈے نال گیا بندہ استاد صاحب ہونی کول ونج ملیو سے تے میں انہاں کوں اپنا حال جے ویلے کیتا تے استاد صاحب نے فرمایا یار میں ان پڑھ بندہ ہاں فقیر بندہ توں کہیں پڑھے لکھے دے اگوں رکھے ہاں شکر تے میں انہاں کوں آکھیا کہنا سئیں میں آپوں نی آیا میڈے والد کریم دا حکم تھئے تے میں تاں ہنہاں دی حکم دی تعمیل کریندے ہوئے تہاڈے تک پہنچاں مہربانی کرو آپ نے فرمایا تساں رات راہو سویلے جیڑھا ہے میں تہاکوں اے تہاڈی شکل رکھیسوں۔ صبح تھئی نماز پڑھیوسے۔ نماز دے بعد آپ آ گئے۔ آپ نے فرمایا تہاڈا تخلص ہی میں رکھ ڈتے پرنم تے تہاڈی جیڑھی شاعری دا آغاز ہے۔ او ولا آپ بہہ گئے اوں ویلے جیڑھے ڈو چار میڈے ڈوہڑے ہن آپ نے انہاں ڈوہڑیاں کوں ڈٹھا تے مقطع جیڑھا ہے نا میڈا او پرنم دے نال میکوں لا ڈتو نے۔ تے میں جنہاں اتھوں خوشی محسوس کریندا ہویا واپس آیوم جندو پیر جندو پیر اچوں ولا آ جنہاں میں بیٹھا گڈی تے تے ول واپس آ گیوم تے اے جیڑھی شاعری دا جیڑھا شوق ہا میکوں او ایں تھیا جو استاد صوفی فیض محمد دلچسپ رحمت اللہ علیہ نے ہک لکھا پمفلیٹ چھوٹا جیاں کتابچہ اوندا ناں ہا وفادار کانگا۔ میں جو او پڑھیا نا میکوں دل اچ ایویں شوق پیدا تھی گیا جو میں وی کجھ شعری کراں ہا تے ایویں اللہ نے کرم کیتا میڈے جیڑھی او دل دے وچ جیڑھی کجھ او جملے نکتے اللہ کول او قبول ہن تے میڈے جناب والا او میں کوں شعلہ شوق لگ غزل گیت وی اے وی لکھدے سے تے ول اوں توں بعد ڈھلیا تسے ایں پاسے جو ول حضور دی نعت لکھنڑاں تے حضور دی شان اچ لکھنڑ تاں زیادی محبت کرن سے جو بھئی حضور دے سوا کوئی کینی۔ ماشاء اللہ ناظرین تساں سئیں ہوراں دی گفتگو سنڑی ماشاء اللہ شروع توں ہی ادبی گھرانے نال تعلق رکھدن تے مزید انہاں کولوں اساڈا اگلا سوال اے ہوسی کہ تساں جیڑھا پہلا ڈوہڑا لکھا شاعری دے وچ اساں کوں او سنڑواؤ اساڈے ناظرین کوں او پہلا ڈوہڑا سنڑواؤ۔ توں ہاویں ٻیلا وسدا ہا واہ واہ توں ہاویں ٻیلا وسدا ہا تئیں جھوک لݙائی سنڄ بر تھی ڳئے ویران ہنبھا سنڄ سالھیں تھن بند ہر ہک جھوک دا در تھی ڳئے تیݙی مونجھ اچ مونجھ دے ماریں دا تیݙی مونجھ اچ مونجھ دے ماریں دا نت روندیں دامن تر تھی ڳئے سکھ سہن تے جئیں جا کھیݙدے ہن اڄ پورنم ݙکھ دا گھر تھی ڳئے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے پورنم صاحب۔ سئیں اساڈا تساں ماشاءاللہ اپݨی گفتگو دے وچ سارا کجھ ہی ݙسا ݙتے کہ تساں استاد کیکوں بݨایا تے تہاݙا تخلص کئیں رکھیا مزید اساں اڳلا سوال سئیں ہوراں کولوں اے پچھسوں کہ سئیں ہوراں دے ہی ویلے تک کتنیاں کتاباں چھپ چکین؟ سئیں میں پہلا ہک ایویں کتابچہ چھپوائے ٻتریہہ صفحے دا جیندے وچ نعتیہ کلام ݙتے کیونکہ دوستاں دی فرمائش ہوندی ہئی جتھاں وی محفل تے ویندے ہاسے تاں دوست آکھدن کہ یار کوئی پمفلیٹ یا کوئی شئے ہوویا جیڑھا ساکوں ݙیؤ اساں وی پڑھوں ہا۔ انشاءاللہ ہݨ باقی جیڑھا ہے نظم وی ہے اوں توں بعد کافی وی ہے غزلاں وی ہن گیت وی ہن تاں انشاءاللہ ہݨ او ݙوجھی کتاب جیڑھی ہے او چھپݨ دا ارادہ ہے تھوڑے عرصے بعد جݨو چھپویندے سے۔ ماشاءاللہ
اچھا تسا تو کو شاعری جڑے والے تسا شاعری دا آغاز کیتا ہوئے تو کو کیڑے کیڑے کتنے کتنے مشکلات دا سامنا کرنا پیا سکو دے ساو اے جڑے نا اندر انسان دے اندر جڑے نا اے ہک درد دی اودھ ہوندی ہے اودھ ہک اودھ ہک او شاعر ہوندی ہے جی میں کوئی کٹ تے اتے قلم لا ݙتی ونڄے تے او پھٹدی ہے اندر۔ واہ واہ واہ قلم کوں اودھ آہدن۔ اودھ آہدن قلم کوں۔ جیویں جو کوئی انگور دی اودھ لا ݙیندے ہے کوئی امب دے اتے وی اودھ لڳی ویندی لا ݙیندن اوہا اودھ اندر درد دی ہوندی ہے او جو اندر ایویں ہائی غربت سفید پوشی کجھ لوکاں دا ست لوک ستاون انہاں دے کوں ستائے ہوئے اے چیزاں ساریاں اندر محجود ہن پیاں تے جیڑھے ویلے اللہ سینے طاقت قلم ڈتی جو بھئی لکھو تاں ول اوہے چیزاں اساں بہر لکھن تے لوکاں کوں پیش کیتن لوکاں کوں سنڑائے سے کجھ غربت دے مسائل ہن کجھ رشتہ داراں دیاں وی ایویں ہن پریشانیاں تاں اوندی وجہ نال جیڑھا نا ول کجھ چیزاں ایہو جیاں جیڑھیاں اساں کوں لکھنیاں پیاں جنہاں اساں کوں شاعر بنا ڈتا۔ بالکل ماشاء اللہ ساڈے ناظرین کوں سنڑاں سئیں تساں اپنا پورا ناں ڈساؤ اپنا پورا جیڑھا تہاڈا مکمل ناں ہے۔ میڈا ناں سئیں میڈے ابے سئیں نے رکھیا ہئی نظر حسین پورنم میڈے استاد کریم نے رکھیا تخلص اچ نظر حسین پورنم سئیں ہوراں دی باقی ݙوہڑے غزلاں گیت وی لکھدے ہن لیکن جیڑھی انہاں دا زیادہ توجہ ہے او مذہبی شاعری تے ہے اسلامی شاعری تے ہے نعتیہ کلام جیڑھا پمفلیٹ دا سئیں ہوراں ذکر کریندے پئے ہن او وی سارا نعتیہ کلام تے محیط ہے تے سئیں ہوراں نال ڳالھ مہاڑ کر تے ٻہوں مزہ آندا پئے مزید اساں انہاں کولوں اڳلا سوال اے پچھسوں جو سرائیکی شاعری کوں ہی ویلے کیڑھے مقام تے ݙیدھے پئے ہن۔ سرائیکی شعراء کرام نے ساݙے ݙاݙا استاد کریم صوفی فیض محمد دلچسپ رحمت اللہ علیہ دی بزم فیض دے لوکاں پورے ساݙے سرائیکی وسیب دے وچ بلکہ جتھاں جتھاں ساݙے سرائیکی ہن پورے پاکستان دے وچ ایہ ہنݨ جاں محنتاں ہن جیڑھے جو اڄ میں آکھساں کہ جاں باز صاحب میں انہاں دا ناں نی ڄاݨدا جتنے وی ساݙے بزرگ اپنڑاں حضرت حافظ دلشاد احمد صاحب احمد پوری میڈے استاد کریم حاجی امیر بھائی دانش صاحب بشیر نوکر صاحب اپنڑاں پرسوز بخاری صاحب انہاں نے بہت وی محنت کیتی ہے سرائیکی زبان کوں اجاگر کیتے اج اللہ دا کرم ہے جو ساڈی سرائیکی زبان اج پڑھائی ویندی پئی ہے تے ساڈے نوجوان ایم اے سرائیکی کریندے پن تے اے شعرا کرام دی محنت ہے تمام شعرا کرام ساڈی زبان کوں بہوں وی ساری زبان دا پرچار کریندے پئن تے ٻہوں ای سوہݨا لکھدے پئن۔ ماشاء اللہ سئیں ہوراں ݙسیندے پئے ہن کہ اساݙی سرائیکی زبان یونیورسٹی لیول تک پڑھائی ویندی پئی ہے یعنی کہ ایم اے سرائیکی دے کلاسز سٹارٹ تھی ڳن ماشاء اللہ اساکوں ایہو سویاں ڳالھیں سݨ تے بڑی خوشی تھیندی ہے کہ جیڑھے ویلے سرائیکی زبان کوں اجاگر کرݨ آلے لوک جے تک زندہ ہن تاں سرائیکی دا ٻول ٻالا ہے سئیں ہوراں کولوں ساݙا اڳلا سوال اے ہے کہ وسیب دے لوک تہاݙے شاعر ہووݨ تے کیا محسوس کریندن انہاں دے کیا مطلب کیا تصورات رکھدن او؟ سائیں میݙے وسیب دے جتنے وی ہن بزرگ ہن یا نوجوان ہن سارے میݙے نال محبت کریندن میں وی انہاں نال محبت کرینداں کوئی وی میکوں نی جو میݙے نال کوئی بغاوت یا کہیں قسم دی کوئی ہووے کوئی نی سارے بزرگ ہن تاں ٹھردن جے نوجوان ہن تاں ٹھردن ساݙے اتے محفلاں ہونجن محفلاں وچ ساݙے نال محبت نال ساکوں سماعت کریندن انہاں دے ٻہوں مشکور ہیسے۔ اے ہناں لوکاں دیاں محبتاں دی وجہ کنوں اساں اگاں گئے ہائیں۔
ماشاء اللہ سئیں ہوراں بہوں سوہنی گفتگو کریندے پن تے مزید سئیں ہوراں کولوں ساڈا اگلا سوال اے ہے کہ شاعری شاعر بندہ خود ہوندے یا شاعری سکھنی پوندی ہے اے کیا مطلب شاعری دے بارے اساں سائیں انہاں کولوں پچھوں گے میں آکھساں کہ شاعر جیڑھا ہوندے حقیقت دے وچ او بنڑدا نئیں شاعر ہوندے شاعر ڄمدے شاعر بنڑدا نئیں۔ ناظرین آخر دے وچ اساں سائیں ہوراں کولوں پچھسوں کہ اج دے نوجوان شاعراں کوں کیا میسج ݙیوݨ چاہندن کہ او کیوں سویں شاعری لکھن۔ اڄ دے نوجوان شاعراں دے متعلق سئیں ہوراں کیا تصورات رکھدن؟ میں سئیں اڄ دے نوجواناں کوں اے مشورہ ݙیساں کہ انقلاب دی بہت ضرورت اے، انقلاب لکھن، غزل وی لکھن، گیت وی لکھن، سوہݨا لکھن اور ساݙی آخرت وی سنور ویسے تاں اوندے وچ انہاں کوں چاہیدا اے کہ سرکار دی نعت وی لکھنڑی چاہیدی اے، سرکار دی شان اچ وی بند وی لکھنڑاں چاہیدا اے، نظم وی لکھنڑی چاہیدی اے تاکہ اے وی ساڈی اصل پہچان اے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہوسی تاں ساڈا اگلا پندھ وی سولا تھی پوسے۔ بزرگاں دا احترام ہی ایندے وچ ہے، بزرگاں دا احترام ہی کرن، چھوٹاں نال محبت، وڈاں دے نال وی محبت کرن تے اے بغض کدورتاں ختم کر ݙیوݨاں چاہیدا ہن کیونکہ ساکوں اے درس ݙیندا وی نی جو ساݙا اے ادب اے، ساݙا سفر وی ادب دا اے، شاعری ہک ادب دا مقام اے تے ساکوں بزرگاں دے نال ادب کرنا چاہیدے، چھوٹیاں نال شفقت کرنی چاہیدی ہے، والدین دا احترام کرنا چاہیدے، جڈاں وی بندے کوں بلندی ملدی ہے اپنے والدین دے عزت عظمت دے نال ملدی ہے تاں کیونکہ میڈے نبی ص نے فرمائے جو اولاد دے واسطے جنت ماء دے قدماں وچ ہے تاں میں تمام نوجواناں کوں میسج ڈیساں جو اپنے والدین دی عزت کریسن تاں انشاءاللہ اللہ انہاں کوں بلندی ݙیسی عزت ݙیسی۔ ماشاءاللہ اچھا ساݙے ناظرین کوں ماہ دی شان دے وچ کوئی ݙوہڑا سݙواؤ۔ میں سئیں ضرور سݨینا سئیں۔ خوش جئیں تے جیندا ماء پیو نئیں خوش اوں تے پاک خدا کائنی۔ بد بخت ہے سمجھی ہر ویلے جیندی پیو ماء نال وفا کینی پنج وقت مسیت اچ ٹکراں ہن توڑیں سنت فرض قضا کینی ہن پرنم سجدے بے فائدہ اوندی کوئی مقبول دعا کینی۔
جی سنڑ سئیں ساڈا اج دا مٹھڑا ویلا اج دی اے سوہنی سنگت اج دا سوہنا میل تہاڈے نال ختم تھیا میکوں سئیں پورنم صاحب کوں تے سئیں ظفر فراز عباسی صاحب کوں اجازت ڈیسو انشاءاللہ اساں تہاکوں بلا ملسوں ہک نویں شخصیت دے نال ہک نویں ویڈیو دے نال ہوں ویلے تک ساکوں اجازت ڈیو اللہ حافظ ہمیش وسدے رہو